Cheers an domat häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vu Kaméidi. Dëst Kéier an engem ganz anere Format. Wéi der gesitt, ech sinn net eleng, ech hunn de Kevin dobäi, Mir sinn natierlech hei fir iwwert eng, ja, eng Band ze schwätzen, e Soloprojet vun dir. A mir fänken direkt mat Béier un, esou wéi dat sech gehéiert nom Feierowend. Dofir, richteg, merci, dass s de Zäit geholl hues, dass s de hei bass. Merci fir d'Invitatioun.
Ech si méi wéi houfreg driwwer, fir hei e bëssen iwwert deen neie Projet kënnen ze schwätzen. Ech mengen, dat ass jo och d'Zil dovunner. Absolut. A fir déi, wou net wëssen, Wat de Kevin mécht, ech mengen ech hu jo schonn e Video vun do gemaach, e Reaction Video, sinn ech ganz vill gefrot ginn ne? An et geet ëm Kivu van Twist, dem Kevin säi Soloprojet an ech muss direkt soen, jo, Hard Rock gëtt geéiert an alle Noute gell? Jo, et ass, et ass esou Dénges gell? Et ass eebe wéi ech grouss gi sinn an ech mengen. Do wollt ech e bëssen déi Stiler do rabréngen, also och haaptsächlech Hardrock an och e bësse Gothic, also och e bëssen z'erkennen an de Lidder. An ech mengen, déi Saachen, déi kann ech net bei Serpent Pie maachen an da wëll ech se einfach an deem heite Projet maachen. Dat sinn Iddien, déi oppe stungen an hei kann een se einfach verschaffen, och mat de Musiker, déi ee ronderëm sech huet. Mir hu scho Lidder

Vampire-Lore, e Gothic Rock Aspekt, vläit esouguer e bëssen, soen ech mol, e kitschege catchy Hard Rock aus de Glam-Zäite vun Hard Rock, Classic Rock ass definitiv staark vertrueden op all Single. Dat ass verréckt. Ob se do gär ass oder net, dat war mol hei dohingestallt si mee et huet definitiv ganz vill Hommagë un déi gutt al Hard Rock Zäiten, éier déi war. De Medley wat mol gouf gi mir soen. Ja richteg, richteg.
Ech mengen wéi ech scho virdrun erwähnt hunn, mat Saache wéi Scorpions, AC/DC, Kiss, deene Saachen ass een och grouss ginn an ech mengen dat héiert een och e bëssen an der Musek eraus.
Dat ass eben esou dat wat et ginn ass. An dat ass och cool.
Et ass jo och gesot, also ech mengen elo natierlech de Kevin ass bei Serpent Bite ganz vill täteg. Ech mengen dat war är éischt Dat ass, ah nee, dat ass net deng éischt Band, mengen ech, ne? Nee, nee. Do waren awer virdrun, mee Serpent Bride ass nach ëmmer esou d'Flagship esou vun. Jo. Vun hier vun de Mischii-Bridder, soe mer emol esou, gell? Ja, ja, rich-, jo, jo, genau. An, jo, wéi, wou kriss du nach déi Zäit, fir dat do ze maachen, gell? Wéi gesot, wann een eng, eng To-Do-List huet, da kann een, da kritt een alles hin, ech mengen. Dat ass richteg.
Ech spille jo och kee Fussball. Bon, Fussball kuckt een jo emol gären, mee ech loossen dat deene Leit, déi et gär maachen. Ech maachen eebe gär Musek an dofir hëlt een sech och déi Zäit. Souguer haut hunn ech nach un Texter geschriwwen, nei Lidder fir d'nächst Album schonn. Dat ass och scho bal komplett, fir e bëssen d'Leit ze hypen dobaussen. Also d'Iddie sinn do. Also dat hei sinn jo och Lidder, sou wéi Lay Down oder Never Forget, dat si méi al Iddien, wou ech vun 2016 nach hunn. Ech wollt déi einfach an engem nei Format halt ëmschreiwen. Ech hunn se ni erausbruet natierlech, mee ech wollt se einfach esou an deem vampiresche Stil ëmschreiwen. Ëmmer an ëmmer meng Texter sinn zweedeiteg, dat ass och, wéi zum Beispill de Sorrow geet jo halt ëm den Déifpunkt souzesoe vum Vampir, mee anerersäits geet och ëm eng Geschicht vun engem gudde Kolleeg, dee schonn 12 Joer dout ass. Dat ass och. Bëssen en Hommage un heen, weess de. Dat ass zweedeiteg och ëmmer. Dat heescht, dat ass en direkte Message, wéi och en Deel zum Konzept, wou ee kann do bäidroen. Ja.
Jo. Mee mir schwätzen hei de ganze Zäit iwwer de Vampir. Da muss mer vläicht och froen, esou, ech mengen, du hues en Interview gemaach, virun enger Éiwegkeet, fir e bëssen. Erklären, ween ass de Kivo van Twist? Du bass natierlech de Kivo van Twist, indirekt, géing ech mol soen, ne? Twist hunn ech mer mat 12 Joer ausgeduet. Dofir hunn ech et och cool fonnt, dass ech deen Numm als Projet huelen. Dat heescht, wou ech 12 Joer al war, do hunn ech mer ëmmer esou en Antiheld virgestallt, esou e Vampir. Dann hunn ech ëmmer virum Spigel esou gesongen, dat heescht bei Kiss oder bei Queen oder alles, gell. Dat war ëmmer esou, ech mengen, als Kand hat een ëmmer esou eng kleng Figur, weess de. wann ee mat Actionfiguren oder esou gespillt huet. An dofir, am Ufank huet en nach Kivo Twist huet e geheescht, de Character, mee dunn hunn ech Kivo Van Twist halt, dat ass méi vampiresch esou. Dat ass eben nach e Character, wou ech aus menger Kandheet hunn. Hunn ech gesot, dat hei, dat passt wéi d'Fauscht op d'An, och mat de Lidder a mat den Ideeën. Komm, ech zéien dat einfach elo duerch an dann. Voilà, et si schonn eng Ried Singles dobaussen, also et schéngt ze klappen, gell? An dann och, wann ech kucken, d'Viewerzuel ass och deementspriechend. Jo, d'Leit, et ass, ech soen, et ass och Musek fir jiddereen. Et ass elo net wéi wann s de elo Amorphis oder du lass elo Dissection, wéi Black Metal, dat ass jo méi fir déi Fans, déi eppes dovunner kennen. Dat ass wéi e gudde roude Wäin, soen ech ëmmer, gell? Ech mengen, dee péckst de aus. Mee dat hei ass méi fir d'Mass, ech mengen och wéi Ghost oder. Dat ass méi fir d'Mass.
Ech mengen dofir, dat wëllt mer och esou domadder maachen, mat deem Projet haut. Jo, et héiert ee ganz vill Nouten un, och net nëmmen Nouten, mee d'Inspiratioun vu Ghost. Ech mengen, du hues dat d'lescht Kéier scho gesot. Ech mengen, de Kevin war eis scho bei eis, net am Videoformat, mee fir Serpent Bite e bëssen ze erklären. A Ghost ass e ganz staarken, eng ganz staark Influenz. Bei, bei dir, ech mengen net nëmme bei dir, ech mengen och bei, bei deenen anere Musiker, déi am Projet do dobäi sinn. Nee, emol net.
Nee, wierklech net?
Ok, dat, dat, dat kënnt awer net esou eriwwer, dat maacht der da ganz gutt. Nee, nee, emol net. Ech mengen, mir hu den, den Daniel Gindt, hie spillt jo bei Exit Theory och Batterie. Jo.
Dat ass haaptsächlech den Haaptmann op der Batterie, ausser mir hätte jo och elo de Marcel Cima, dee war jo, huet bei de, bei de Sauer gespillt. Dat heescht, mäi Wiessel ëmmer esou e bësse mat Special Guest. Domat de Ricky Pereira, hien ass halt um Keyboard, hien ass méi am Hip-Hop an elektronesche Beräich. Dann hu mer den Armin, de Bassist, jo, hie spillt bei, ech soen, bei senger Engine Number Seven Band, net nach näischt released, mä hie lauschert och ganz aner Saachen. Hien ass och e Ghost Fan, ech soen, hien ass warscheinlech nach ee mat den eenzegen Ghost Fans an der Band.
An dann, wéi gesot, d'Gittar maachen ech och ëmmer, d'Vocals. An dann hues de nach elo un deene Schwäin, hunn elo eis Formula fonnt, wéi mer eis Konstellatioun behalen. Hunn nach den David Klein vun d'Apple Rose, ass him da vläicht e Begrëff, jo, hie spillt d'Leadgittar. Mee wéi gesot, mir hate schonn e puer Special Guest, och bei Sorrow hat mer den Tommy, jo, esou mäi Brudder, hien huet jo do den.

Kënnt heen do eran, jo. Wéi gesot, och wann een de Musiker d'Idee erkläert, si wëssen direkt, wat se muss spillen. Muss een net laang ronderëm de Bräi schwätzen. Dofir, ech fannt dat cool, mat deene Leit och zesummen ze schaffen. Fënns de et dann, well dat ass souwisou eng vun deene Froe, wou ech mir opgeschriwwen hat, fënns de et méi einfach, soen ech emol, Ech stellen ech emol einfach duer als de Mastermind hannert Kivo, wat jo dann och net falsch ass. Ass et méi einfach, méi Kontroll ze hunn esou am Kontext wéi iwwer eng Band, wou jidderee wierklech ganz vill Material dohinner bréngt? Oder ass dat do elo sou éischter sou, ech decidéieren, well et nach ëmmer awer däi Projet ass? Nee, um sech net. Ech mengen, obwuel ech schreiwen déi Haaptideeën, mee ech mengen, wann ee mat enger Idee kënnt, jo dat ass cool, let's do it. Weess de, wann zum Beispill de Ricky elo seet um Keyboard, hei ech hunn déi an déi Idee, solle mer déi afügen? Jo komm, dat kléngt cool. Ech sinn do elo net elo wierklech de Control-Freak, wou elo seet, hei esou a sou muss elo gespillt ginn. Plus ou moins, mee ech mengen do hunn och d'Leit e bëssen hir Fräiheet wéi se et och kënne spillen. Dat ass cool. Ech mengen dat gëtt ganz gäre vergiess, obwuel ech muss zwar trotzdem soen, bon ech hunn net an enger jein Band elo heizland elo groussaarteg täteg gewiescht, mee ech sinn do an där Hinsicht e bësse méi Controlfreak. Dofir mäi Projet wou ech hunn, weess de do, ok dat ass mäin Déngen. Dass de Showgaze, gell?
Jo, Showgaze, Showgaze, ja richteg, jo jo genau. Do dat ass esou Wéi soll ech soen, an deem Kontext elo am Verglach dozou, sou dat et ass, ech muss do mech auskatzen, och wann et keng Wierder dra sinn, mee instrumental eben ass, mee dat muss elo eraus, dat muss aus dem System eraus an do wëll ech net, datt ee mer dra Fruscht geet, weess de, fir eppes, dat weess dir. Mee an deem hei Kontext mécht et natierlech ëmsou méi interessant, well et vläicht da souguer nach méi einfach, wéi s de sees, fir d'Massen ass, ebe well esou vill Faarwen do erafléissen, nennen mer et esou.
Kommt a vill vu verschiddene Stiler an dat mécht et grad dat wat et dono ass, sa equivalent twist. Ech mengen et, mir ginn och ëmmer méi besser, dat héiert een och vu Lidd zu Lidd mengen ech. Hein, dat ass och, ech mengen et huet jo mat Time to Realize ugefaangen, dat war esou méi e one man project wou ee sech dann geduet huet, mee dono mat Never Forget huet schonn ugefillt wéi eng Band, et huet ee schonn de Feeling gehat an ech mengen och elo bei Lay Down, dat ass einfach. wou mer wierklech houfreg drop sinn. Jo, ech mengen, do wäre mer egal wéi nach dozou komm. Ech mengen, do gëtt et jo och en interessante Videoclip. Dat war elo deen e bësse méi, déi aner ware ganz vill animéiert. Ech mengen, dat war jo och dann, mir hu virun ech um Ufank, wéi s de de Projet annoncéiert hues, war jo esou, ah ok, dat ass esou e bësse esou säin, seng zweet Gei, wou en e bëssen esou fuuschte geet, wann en ze vill ze zielen huet an net alles bei Serpent Bite ka maachen. Mee. Ëmsou méi muss ech soen, esou bei Lay Down ass ganz vill Produktioun och mat era gaang. Ech mengen d'ganz Famill war mat mat dran, Kollegen, alles wat s de konns erbäi huelen. Ech mengen meng Elteren och, déi hëllefen ëmmer bei allem wéi et geet. Ech mengen och mat Unknown Company Production, mäi Brudder mécht och e saugudden Job. Also do kënnt der iech och gären säin Channel eng Kéier ukucken, dat sinn lëtzebuergesch Filmer.

Ech mengen, ech mengen déi lescht Saachen, an do sinn ech emol éierlech, ech weess net, ob der Graveyard e Begrëff ass, ech denke schonn, dat ass eng, eng, natierlech, ja, schwedesch Band, esou Psychedelic, Hard Rock, dat war esou dat lescht, wat mech richteg esou geflasht huet. An ech hu ganz vill Saachen och hei erëmfonnt, wou ech dann esou, ah, dat do ass esou catchy, dat vun deem, vun där éischter Nout un, esou, wow, dat kann, wéi s de sees, Masse kënnen dat do lauschtere ginn, ouni elo vill mussen Kontext, mol net

Mä ech soen, wéi s de scho soos, och Graveater, dat ass och eng Band, déi mech mega geflasht huet. Also ech fannt se mega. Ech sinn och mega Psychedelic Fan, also souwisou. Ech lauschten net nëmme Metal, also ech lauschten wierklech och all Stiler an dat dat hëlleft engem och dono bäi e bëssen de Songwriting anescht ze maachen, net wéi et bei Serpent bei mécht. Ech mengen do kënnt och, by the way, fir eng kleng Klammer opzemaachen, do kënnt och dëst Joer en neit Album eraus,

Fënns de, dat ass scho bal e Standard zu Lëtzebuerg? Ech mengen, wann een elo esou e bëssen duerch d'ganz Zeen kuckt, gëtt d'Musiker, jiddereen huet esou zwou Säiten, wou e wëll weisen. Déi eng sinn effektiv am Metal ënnerwee oder du dann am Hard Rock, anerer maachen, keng Ahnung, Electronic, aner maache Hip-Hop. Esou, ass dat, fënns de, dat ass esou? Gëtt dat zum Standard, fir datt e Museker sech kann vu méi wéi enger Säit weisen heizuland? Jo, op alle Fall. Ech mengen, et ass och gutt, wann een zwiegespalten ass, souzesoen, datt ee puer Säite vu sech ka weisen als Museker. Ech mengen, éischtens hu mer méi Musek ze lauschteren, zweetens seet een, hei, cool, ee kann dat an dat. An ech mengen, mär maache jo och, mär maachen dat jo och fir Lëtzebuerg. Ech mengen, mir si jo schonn e klengt Land a mussen einfach méi. Musek presentéiere vu verschiddene Stiler. Et gëtt jo och méi wéi Thrash Metal oder Solo. Hard Rock gëtt jo och. Et gi ganz gutt Artisten, déi am elektronesche Beräich täteg sinn oder esouguer am Hip-Hop Beräich. Dofir Chapeau ha fir déi Leit och ha, egal wéi ha. Do hunn ech egal wéi ëmmer Respekt ha. Jo, ech mengen dat ass och wichteg, deenen dat bäizebehalen. An do muss ech zwar soen, wann ech elo an eiser Zeen kucken, wou mir elo aktiv ënnerwee sinn esou, Do ass d'Communitéit ass esou ageschweesst, do gëtt gewéinlech kee Beef, wann ee mol eppes probéiert, wat deem anere vläicht net gefält. Ass einfach, ok, maach et. Jo, jo, let's do it. Probéier et an dat klappt dann. Oder esouguer wann et net klappt, et ass nach egal, wéi s de sees, dréit eppes zur Zeen bäi, et bleift iergendwou bleift et verankert. An dat ass iergendwéi, dat ass, ech fannen dat iergendwéi cool. Also dat gesäis dann, mir hu vläicht d'Chance an där Hinsicht, ech mengen dat hu mer scho e puermol hei am Podcast gesot esou, mir sinn zwar e klengt Land, mee wann s de kucks déi Mass vu, verschidden Interpretatiounen wou hei geliwwert ginn, dat ass horrend vill einfach fir d'Gréisst an wéi vill Musiker et eigentlech gëtt. Mee dat ass och e Beweis, hien ass an zwou Bands, aner si keng Ahnung a vläit esouguer méi Bands. Dat ass richteg, richteg, ass richteg vill Aktivitéit do. Mee dofir wollt ech och an deem heite Projet soen, Kiwi Van Twist, ganz aner Musiker huelen, déi näischt mat Sub bei oder esou ze dinn hunn. Dofir wollt ech dat och maachen. A ech mengen, déi meescht sinn och gutt Kolleegen. Den Armin, dee kennen ech schonn. Scho laang, och an de Wiki souwisou. Ech mengen, weess de, fir d'Ideeë auszutauschen, dat ass einfach guer kee Problem. Mär laachen och driwwer heiansdo oder soen, dat ass cool, komm mär maachen dat einfach. An dat ass dofir, mir sinn och elo schonn un eisem nächste Song amgaangen wierklech ze feilen. Dat gëtt erëm eppes ganz aneres bei Kio Ventwist. Also. 't gëtt erëm eppes komplett aneres dofir. Also ech mengen et ass dem Ricky säi Liblingssong dofir, de Keyboarder jo mee dat gëtt erëm eng ganz aner, eng ganz aner Kamella mee an eng ganz aner Hook, dat wëll mer och maachen. Also an all Song, dass net ee Lidd wéi dat anert kléngt. Ech mengen et ass och ganz wichteg, dass een och, an deem nit eng aner ka Emotioun ka weisen an dat ass och wichteg mengen a wann een et dono och hikritt dann ass ee grad esou frou a seet een wow dat ass awer klappt awer gell. Ech soen zemools wann een och Texter oder esou schreift fir een neit Lidd wéi gesot hei sangen ech elo erëm ganz anescht mee sidd gespannt dat dann wann et erauskënnt. Jo by the way dat hunn mer guer net gesot ech mengen du du du séngs jo och ech mengen bei Circle of Light hues du scho Background Gesang gemaach. War dat ëmmer trotzdem nieft der Gittar ëmmer do vill seng Passioun oder ass dat do doduerch nach vläit méi no uewe gehuewe ginn am Sënn vun ech fann dat vläit esouguer méi cool wéi Gittar? Mengs de dat géing énke passéieren? Wéi gesot, wou ech scho kleng war, wéi ech schonn am Ufank erwähnt hunn, hunn ech ëmmer Queen gesongen a Scorpions ganz haart. Meng Mamm huet dat ëmmer gefeiert an ech mengen ech sinn och esou grouss gi mat där Musek, Pink Floyd an esou. Jo, all, ech soen all, Saache sou gesongen an ech hunn ëmmer gär gesongen, och System of a Down an esou Saachen, dat war ëmmer, dat war ëmmer cool, sou melodiös Saachen halt och. Mee wéi gesot, wee weess, um nächsten Album vläit kann een och emol aner Saache probéieren. Kucke mol, dat ass, d'Diere stinn oppen, also dofir kann een alles probéieren. Jo, du schwätz vun Album.
Gëtt et eppes Konkretes, wat s de kanns zielen?
Ah, do zwee mengs de da? Wéi? Nee, ech mengen elo, okay, si jo elo grad an Skep Singles, wou ee warscheinlech dann op engem Album wäert erëmfannen, mee mengs de, et ass nach eppes dran dëst Joer? Wie weess? Nee, éischer nächst Joer. Éischer nächst Joer, dat wëlle mer och méi grouss opzéien, also och wa mer CD-Release maachen. Dofir Dat steet schonn alles an de Startpläng. Mee wéi gesot, dat hu mer och express esou gemeet, datt mer wollte beim éischten Album all Single eenzel erausklaken, fir datt een de Projet, datt deen ëmmer méi. Ja, am Detail. Du klaaks net einfach en Album eraus a sees der, ok, d'Album ass dobaussen. Mee hei wollt mer Single fir Single erausgeheien, fir dat e bëssen ze presentéieren an e bësse esou. Ja, ja. Méi ënnert d'Leit ze bréngen einfach. Ja, voilà, voilà. Mam zweeten Album wäerte mer anescht schaffen. Do wäerte mer direkt d'Album ganz ophuelen an dann. Hu mer da jo schonn eng Basis an da kënne mer soen, hei déi an déi Single, déi si cool fir als éischt erauszegeien an da kann een dann esou weiderfueren. Cool, cool, dat kléngt no ganz vill interessanten Zäiten. Mä mir kinnte schonn dräi, véier Albumen schreiwen, sou mer dann eng Iddi vu wou mer hunn, gell. Also jo, dat ass cool och. Ech soen, dat ass och cool ze sangen, well et evoluéiert een jo ëmmer weider an.
Mä du kriss méi, warscheinlech och méi Feingefill, eebe well s du elo. Déi Haaptstëmm bass. Jo, jo, dat ass wéi gesot, en hat jo och Now and Forever dat mam Selena jo gesongen. Dat ass schonn en anert Kaliber wéi ech, muss ech soen. Hatt huet eng saugutt Stëmm, muss ech soen, mee ech hu ganz vill och vun him geléiert. Ech mengen, do kritt een ëmmer Hints lénks a riets an dat mécht een einfach e bessere Sänger. Et muss een och einfach Saache sangen, esou gëtt een einfach nëmme besser. Mee fir nach eng Kéier deng Fro ze beäntwerten, Wat hunn ech léiwer? Gittar oder Gesangs? Dat ass eng ganz schwéier Fro, well Gittar spillen ech och extremst gär. Also wierklech, dat ass schwéier ze soen, gell. Komm mir soen emol esou, bei Soundboy spillt ech léiwer Gittar a bei Give a Twist sangen ech léiwer. Okay, okay.
Jo, dat géing sech warscheinlech dann och, wa mer elo d'Warscheinlechkeet, wou jo net onméiglech wär, eng Live-Show. Jo. Eng geil Release ass, also dat do däerf ee gären de Masse weisen, gell? Jo, jo, jo, jo, dofir d'Release Show do. Dat gëtt, jo, wann s de da rakënns, da bass s direkt an engem vampireschen, an enger vampirescher Atmosphär, dofir wollt mer dat och scho sou maachen. Dat heescht, kënns an d'Kees an dann hues de do vläit een, ech soen net, esou ee sëtzen, deen da sou al Ticketen verschenkt, weess de, sou e bëssen. Also dat ganze Konzept geet méi wéi just, soen ech mol. Lo Lidder oder visuell, mee de ganz ronderëm och. Dat fand ech fand dat cool, ech fand dat mega cool. Erënnert mech lo e bësse wéi s du erkläers den Avantasia sou e bëssen sou. Avantasia hunn ech mega mega gär. Ech sinn mega Fan vun Avantasia. Den leschten Album dee war och saugutt. Ja absolut, dat ass e staarkt Stéck. Mee den, ech soen den Tobias Sammet do ass einfach, Dat ass e Genie. Dat ass eng Legend. Scho bei Edguy huet mer gutt gefall, also mee och Avantasia dat lauscht, dat kënne mer och am Auto lauschteren mat der Famill. An och esou fir mech lauschten ech ganz vill, ech hunn déi catchy Saachen och mega gär, dat heescht do dofir kommen ech och op déi catchy Saachen wéinst wéinst esou Bands och, dat sinn net nëmme Ghost, mee ech soe och wann ech e catchy Lidd lausch, wow hei dat ass et, bum, hei dat ass dat esou, du lees dech owes an d'Bett Net esou, hein? Dat heescht, soss an d'Bett, mee an da bass de esou, Wow, dat Lidd, dat bleift nach ëmmer hänken. Ech soen, dat mécht ëmmer vill aus. Ech soen esou, schonn zu der Bee Gees Zäit oder ech soen déi Siwenzger, Achtscher Discomusek, firwat stierwen déi Lidder net aus? Dat si catchy Lidder, déi bleiwen, déi bleiwen nach 300 Joer, wann net méi souguer um Liewe, gell? Obwuel dat warscheinlech deemools, wéi d'Leit dat geschriwwen hunn, net Ni een domat gerechent huet, gell? An trotzdeem sinn déi, wou s de am mannsten domat rechens. Déi haten nach am schwéierste, well déi haten kee Social Media oder keng sozial Platzen. Jo, jo, voilà.
Dat huet alles gefeelt. Ech sinn, ech si gespaant, wat kënnt. Also, ech erwaarde mer ganz vill vampiresch Gerüchter a Geschichten, gell? Hei, do kanns de och eng Kategorie run doen, ha? Jo, jo, dat wollte mer jo nach maachen. Jo, jo, et kritt ee méi grad de Kapp wéi. Du hues se schonns, soss gings de mer en net ginn. Voilà. Fräck also hues du de ganzen Video gedréint? Ja ja. Gottes Wëllen.
Gudd dat's och war muss een dat's scho soen ne. Wär ech e gudden e gudde Vampir Lord ginn, wee weess. Ja. Voilà. Okay okay.
Approved. Approved approved.
Ma okay ma ech fannen ech fannen mega ech hunn ganz vill Informatiounen kritt, déi hei dobaussen och. Mir wäerten alles an de Link maan, de Link wäert esou grouss ginn.